א גוטן טאג חשוב'ע און טייערע צוהערער. אין די וואכ'ס פרשה, פרשת ואתחנן, פארציילט אונז די תורה, אז יבדל משה שלש שערים, אז דעמאלטס האט משה אפגעשיידט דריי שטעט ס'זאל זיין א עיר מקלט, אז איינער וואס האט געהארגעט בשוגג זאל דארטן אנטלויפן און זאל ווערן געראטעוועט. די פסוק זאגט אז יבדל, וואס מען טייטשט עס דעמאלטס האט משה אפגעשיידט, ווייל מען פארציילט א מעשה וואס איז געשען, אבער די אמת איז אז די לשון הפסוק איז נישט אז היבדל דעמאלטס האט משה אפגעשיידט, נאר אז יבדל דעמאלטס וועט משה אפשיידן. איז ווי שטימען די צוויי זאכן אויס דעמאלטס, א זאך וואס איז געווען, יבדו אוועט, מען רעדט דא פון א זאך וואס איז שוין געשען, איז רש י מפרש אויס יבדו, דעמאלטס איז געקומען די מחשבה צו משה, נשא לב, ער האט געגעבן דעם הארץ וכו', דען האט זיך געשראקן פאר די זאך אז די רוצחים זאלן האבן ווי צו אנטלויפן, האט ער צוגעגרייט די עיר מקלט. וואס דער ענין אז ס'איז דא א יוד מיינט עס נישט ס'וועט זיין, נאר ס'מיינט ס'איז דא א מחשבה וואס צוליב די מחשבה האט ער געטון וואס ער האט געטון, טרעפט מען רשי זאגט אויפן פסוק עוז ישור משה, וואס אויך די תורה פארציילט אונז וואס איז געשען, דעמאלטס האט משה געזינגען שירה, וואס טייטש ישור משה? איז רש י דארט מפרש, ער האט געטראכט, ער האט געזען אזא גרויסע נס, האט ער געטראכט, לאמיך זינגען שירה. און רש י ברענגט דארטן נאך אנדערע ראיות ווי מען טרעפט אין די תורה, אז אמאל קען שטיין א זאך וואס איז געשען בלשון עתיד מיט א איד, ווייל דאס מיינט, דעמאלטס איז געקומען די מחשבה, דעמאלטס האט ער געטראכט אז ער זאל עס טון, און האט עס טאקע געטון. איז קודם כל, פשוט אין לשון רשי דארף מען פארשטיין, רשי זאגט נתן לב וחרד, ער האט צוגעגעבן די הארץ, צוגעלייגט דאס הארץ, און האט זיך געשראקן פאר די זאך און האט אפגעשטייט עיר מקלט. נתן לב פארשטייט מען, ער האט צוגעלייגט די הארץ אז עס זאל צושטעלן א שטאט, א עיר מקלט, פאר די רוצחים בשגגה. אויף וואס וחרד האט געציטערט, פון וואס האט ער מורא געהאט? צווייטנס, אזוי ווי מען האט דאך געברענגט די ראיה פון עוז ישיר און משה און אנדערע פלעצער וואס רשי ברענגט דארטן, יעדע מאל איז געווען עפעס א געשעעניש, לאמיר זאגן עוז ישיר און משה. משה רבינו האט געזען די גרויסע נס פון קריעת ים סוף, איז אים איינגעפאלן א געדאנק, לאמיר זינגען שירה, און אזוי האט ער טאקע געטון, ער האט געזינגען שירה. וואס איז דא געשען? אז דעמאלס איז געווען אז ער האט געטראכט, לאמיך צוגרייטן שטעט פאר די פאר די רוצחים איר מקלט. וואס איז דא געשען וואס צוליב דעם איז געקומען די מחשבה? ווייטער איז רשי ממשיך. כאטש אז די דריי שטעט פון עיר מקלט האבן נאכנישט קולט געווען, דאס הייסט מען האט נאכנישט געקענט אננעמען א רוצח, די גאנצע ענין פון א עיר מקלט איז ס'איז דא זעקס שטעט, דריי אין ארץ ישראל, דריי אין עבר הירדן, איז ממילא לכאורה וואס האט משה רבינו דאס געטון? נאר משה רבינו האט געזאגט אז איך קען עס טון, עס איז געקומען א מצוה צו מיינע הענט, לאז מיך עס שוין יעצט טון. וואס די שטיקל אין רש י לכאורה איז א באזונדערע ענין, אז יבדיל איז ווי עס איז איינגעפאלן דעם געדאנק פאר משה צוצוגרייטן אזעלכע שטעט, און נאכדעם איז דא א נייע זאך אז די דריי שטעט כאטש אז מען קען נאך נישט נוצן די שטעט אלס א עיר מקלט פון דעסוועגן דאך האט משה רבינו דאס געוואלט טון אבער פון דעם וואס רש י לייגט די צוויי זאכן צאם אין איין רש י צוטיילט נישט צווישן צוויי רש י'ס פארשטייט מען דערפון אז דאס מוז זיין א ביאור דאס וויל רש י מסביר זיין עפעס וואס מען האט פריער געזאגט אין די ערשטע חלק אז משה רבינו האט זיך צוגעלייגט די קאפ נשא לב וחרט צוצוגרייטן די דריי שטעט, די הסבר אויף דעם איז די זאך וואס רש י זאגט ווייטער אז כאטש אז די דריי שטעט זענען נישט קולט ביז ס'איז דא אלע זעקס שטעט, פון דעסטוועגן דאך האט משה רבינו געוואלט חתן און מצוה און עס טון. וואס איז די תוכן אין דעם? אין א פארברענגען פון שבת פרשת ואסחנן תשמ ה, געדרוקט אין ליקוטי שיחות חלק ל ט עמוד פֿערצן, האט דער רבי דאס מסביר געווען. די ערשטע מאל מיר טרעפן די ענין פון עיר מקלט איז דאס אין פרשת מסעי, דער אייבערשטער זאגט אן פאר די אידן, כי אתם עוברים את הירדן, ווען עטס גייטס אריבער דעם ירדן, איר גייטס אריין אין ארץ ישראל, זאלט איר צוגרייטן שטעט, זעקס שטעט, וואס דאס זאל זיין א עיר מקלט, דריי אין ארץ ישראל, און דריי אין עבר הירדן. פון דעם וואס דער פסוק זאגט, פון דעם ציווי פון דעם אייבערשטן, כי אתם עוברים את הירדן, פארשטייט מען פון דעם אז ווילאנג מ'איז נאכנישט אריבער די ירדן איז דער ענין פון עיר מקלט נאכנישט דא, נאר נאכדעם וואס מ'גייט אריבער די ירדן דעמאלטס ווערט א עיר מקלט, דעמאלטס ווערט די תחי' פון עיר מקלט אזוי ווי מצוות התליות בארץ, תרומות, מעשרות, שמיטה, יובל, ווילאנג מ'איז נאכנישט אין ארץ ישראל קומט נאכנישט די חיוב פון די מצוות, נאר נאכדעם וואס מען גייט אריין אין ארץ ישראל, דעמאלטס איז דא די חיוב, אזוי אויך ביי די עיר מקלט, נאר נאכדעם וואס עוברים את הירדן, דעמאלטס איז די חיוב פון מאכן א עיר מקלט, ערי מקלט, מען לייגט דריי אין ארץ ישראל, און דריי אין חוץ לארץ, במילא וועגן דעם. ווילאנג מען גייט נאך נישט אריין אין ארץ ישראל האט נישט קיין פשט צוצוגרייטן די דריי אין חוץ לארץ, ס'איז נאכנישטא קיין מצוה אויף דעם. משה רבינו האט דאך די גאנצע צייט געבעטן, געווארט און געהאפט אז ער וועט אריינגיין אין ארץ ישראל, און אז ער וועט אריינגיין אין ארץ ישראל וועט ער דעמאלט צוגרייטן די זעקס שטעט. אבער ווען מיר קומען צו די פרשה אין פרשת ואתחנן, האט אים דער אייבערשטער געזאגט, רב לך, אל תוסיף דבר לי עוד בדבר הזה, דו גייסט נישט אריבערגיין כלא סבר את הירדן הזה, דו גייסט נישט אריינגיין אין ארץ ישראל. ווי משה רבינו האט געזאגט, איך האב געמיינט, כ'בין שוין אריין אין ארץ זיכן, ארץ אוג, קען איך שוין אריינגיין אין ארץ ישראל. פרשת ואסחנא האט אים די אייבערשטער געזאגט די פיינעל זאך, דו גייסט נישט אריינגיין אין ארץ ישראל. איז במילא אז ער גייט נישט אריינגיין אין ארץ ישראל, גייט איר נישט צוגרייטן די זעקס ערי מקלט? האט משה רבינו געזאגט אז דעמאלטס נאך די גאנצע זאך ווען ער האט געכאפט אז ער גייט נישט אריינגיין אין ארץ ישראל, ווען ער האט פארשטאנען ער גייט נישט אריינגיין צו ארץ ישראל, איז אים געקומען דער געדאנק אז ער זאל צוגרייטן לפחות די דריי אין חוץ לארץ, אין עבר הירדן, וואס אף על פי ווי רשי זאגט אף על פי אז ס'גייט נישט קולט זיין ביז מ'גייט אריין אין ארץ ישראל, מ'האט צוגרייט יענע דריי דעמאלטס איז קולט די ערשטע דריי אויכעט, פון דעסטוועגן דאך האט משה רבינו שוין געזאגט מצוה של בא לידי וויל איך שוין וויל איך עס מקיים זיין און האט צוגרייט די ערשטע דריי שטעט. וואס לכאורה וואס איז די תוכן פון די דריי שטעט וואס משה רבינו האט צוגעלייגט? בכלל פארוואס איז דא עבר די ארם מקלט נאר נאכדעם וואס מען גייט אריין אין ארץ ישראל? אידן האבן דאך שוין געהאט ארץ זיכען ועוג פערצן יאר פאר מען האט זיך באזעצט אין ארץ ישראל און דעמאלטס האט מען אפגעשיידט די דריי שטעט אין ארץ ישראל, און נאר נאכדעם האבן די דריי שטעט אין עבר הירדן אנגעהויבן ארבעטן און פאנקשענען, פארוואס נישט גלייך? אידן האבן זיך באזעצט אין שיכון ועוג, זאל שוין זיין א עיר מקלט, אזוי עפעס חס ושלום איינער הרג'עט בשוגג. איז וואס גייט דא פאר? האט עס דער רבי דארטן מסביר געווען בפנימיות הענינים. די פסוק זאגט ואתם הדבקים השם אלקיכם חיים כלכם היום, דער איינציגסטע אמת'ע זאך וואס איז לעבעדיג חיים דאס די אייבערשטער, און אז מ'איז דבקים בהשם אלקיכם חיים כלכם היום, אז מ'איז דבוק אין דעם אייבערשטן לעבט מען. קומט אויס אז ווילאנג מ'איז דבוק דעם אייבערשטן איז נישט דא די ענין פון מוסר, ס'איז נישט שייך אזא ענין פון מוסר, ממילא דארף מען נאכנישט האבן קיין עיר מקלט. וואס דער ענין פון זיין דבוק אין דעם אייבערשטן, אז אידן זענען דבוק אין דעם אייבערשטן, פון ווי קומט דאס? דאס קומט דורך משה רבינו. משה רבינו איז דער עומד בין השמים ובינעכם, דער וואס ברענגט די אידן אויף אזא מין מדריגה, אויף אזא מין לעוועל אז זאל זיין דבוק בהשם אלקיכם, און במילא זענען זיי חיים כלכם היום. איז ווילאנג משה רבינו לעבט, ווילאנג מען גייט נישט אריבער די אנדערע זייט ירדן, און משה רבינו איז שוין נישט דא, דארף מען נישט קיין עיר מקלט. זיי נישט שייך די ענין פון איר מקלט. אבער נאכדעם וואס מען גייט אריבער די ירדן, משה רבינו איז שוין נישט דא, דעמאלטס דארף מען יא האבן די ענין פון עיר מקלט, ווייל דעמאלטס קען עס חס ושלום זיין אז מען זאל נישט זיין דבוק בה' אלקיכם. אויף דעם איז דא א עיר מקלט. ווי די פסוק זאגט וואס איז די די תוכן די מטרה פון דעם עיר מקלט ונס אל אחת מערים אוהל וכו' ער זאל לויפן צו איינע פון די שטעט וכו' ער וועט לעבן ווי די גמרא טייטשט אויס תן לו מדה דעבלא כיסוי מאך אז ער זאל קענען דארטן לעבן וואס לעבן מיינט זיין דבוק אינעם אייבערשטן, במילא דער ענין פון עיר מקלט, פון וועם קומט דאס? פון משה רבינו. דאס הייסט, הגם משה רבינו מצד זיין ענין איז נישט דא דער ענין פון נישט זיין דבוק אינעם אייבערשטן, ס'איז נישט דא דער ענין פון א הורג נפש בשגגה, ס'איז נישט דא דער ענין אז מ'זאל דארפן מאכן א עיר מקלט, מען שטייט אין א מצב וואס מען איז דבקים בהשם אלקיכם ממילא איז מען חיים, אבער משה רבינו דער איבערגעגעבענע רועה נאמן פאר כלל ישראל גייט אראפ פון זיין מדריגה, לייגט זיך אריין אין די מצב אז ס'איז דא א מציאות אז מען איז נישט אזוי דבוק בהשם אלקיכם, ער גרייט צו א פלאץ וואס דורך דעם זאל מען יא זיין דבוק בהשם אלקיך און מען זאל זיין וכו' דבוק אין דעם אייבערשטן און לעבן און טאקע ווילאנג משה רבינו לעבט איז די דריי שטעט נאכנישט פאנקשען, מען דארף עס נאך רעשאוון נאר ווען מען וועט אריבער גיין די ירדן, אבער איינמאל מען גייט אריבער די ירדן האט מען די דריי שטעט וואס משה רבינו האט אונז צוגעגרייט, און דאס איז וואס רשי זאגט אונז דא, נשא לב וחרד, חרד מיינט דער פחד, ווי שטייט אין גמרא אז ווען מען האט א פחד גייט אוועק די בלוט. ס'איז דא א ענין פון פחד, דאס איז די ענין פון כביכול מיסה, די ענין פון אראפגיין פון די מדריגה, משה רבינו האט דער פחד, אבער נאסט זיין לב, ער געבט די הארץ צו טראכטן פון די מצב פון אזא מין איד וואס דארף אנקומען צו דעם עיר מקלט, וואס איז נישט דורך בהשם אלקיכם, און דורך דעם געבט ער די חיות אז אפילו אזא איד זאל קענען זיין דבוק בהשם אלקיכם. וואס די חזל זאגן אז היינטיגע צייטן איז נישט דא קיין עיר מקלט, אבער דברי תורה קאלט עס, מען האט דעם תורת משה, מען לערנט תורת משה ווערט מען דואג בהשם אלקיכם און דורך דעם וכו' לעבט מען סיי בגשמיות און סיי ברוחניות. א גוט שבת.